Sered-ä muňa, biz-ä muň jany bir sagmyka diýsek, bärde şagal-meslik bolan ýaly-la. Çigit maňyz bolsa ýene ýagşy. Esasy şüşe ýa tüsse bolmasa bolýa. Üýtgeşik bolan zat ýok-how. Oglanlar bilen ýöne çigit çakdyk kino gördük. Oglanlar bilen oturan bolsaň oglanlar bilen yzyňyzam ýygnaýmaly ekeniňizda. Üýtgeşik zat ýok bolsa näme üçin jaň alaňok. Heý agam, näme üçin alsyn? Sebäbi biz maşgalaňa ýeçik diýýäs, durmuşyň tertipli diýýäs. Şu zatlary diňläsi gelenokda. Hä, inim? Ýok-laý agalar, siz aýtmasaňyzam men şu gün gidip gürleşjekdim. Ýöne. Näme ýöne? Ýönesi ýok. Nä?

Kaka jan, meň dikin edip ýygnanja pulum bar, şonam goşsaň ýetmezmika? Sag bol. Puluňy öz gerekli zatlaryň üçin ýygna. Meň üçin diňe doga-dileg etseň ýeterlik. Wah, dilegem edýän-de, ýöne köpüräk pul gerek-dä Käbä jana gitmek üçin. Allahyň gapysy pul bilen däl, päklik bilen açylýar. Biz şoňa bil baglaly. Getir daýzajan, men götereýin. Al oglum, al. Alla dilegimi eşidäýdi. Ine şujagaz şerde ýaşaýan. Ýör daýzajan. Obadan gelýäňizmi daýza? Hawa obadan gelýän. Al daýzajan. Ýagşylyk eden ýagşylyk tapar diýipdirler oglum. Ine görersiň. Amin. Allah razy bolsun balam. Sag boluň daýzajan. Taňar ýalkasyn. Gara çözüm açar. Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Mukaddes behişt ýoly kärhanasyndan size çakylyk bar.

Aglama sen eje menem bararyn häzir kakajana jaň edeýin. Eliňdäki ýenoýda gel kömekleşsene. Muňa seret. Akylly agzybir maşgalany görkezýäler. Bular ýaly zatlar kinoda ýa tiktokda bolýarow. Durmuşda şular ýaly adam barmy diýsenow. Hä näme ýokmy. Hawa ýok. Tiktokda kimi görseň akylly. Bolýa seň pikiriňçe ýok diýeli. Ýoklugyna gynanmaly dämi? Ýa şeýdip gülmelimi? Gülemok-how! Bolýa-laý getir ýagy özüm guýaryn. Alýo. Nirde sen? Işde. Gowlukmy? Ejem jaň etdi, jigim, gulluga äkidýärler. Aý, tüweleme. Şoň üçin aglaýaňmy? Gynanýan-la. Jigim Watan öňündäki gulluk borjuny berjaý etmäne barýar. Oňa begenmeli, guwanmaly, buýsanmaly. Bolýar. Taýyn bol gider sugratmana. Bolýa. Sýomkany nirde düşürýäsinmi? Oba ýerden düşürýäs. Daşaram gyzypdyr öýde düşerse. Ýok men düşmelerim öýde. Sen daşarda uly gazanda palaw bişirip düşmeli. Wiý tas ýatdan çykýady Mahmyt tuýyny alyp geçmelidir häzir. Bu näme bolanokmy. Ýok uly gazan üçin dokuz kilelik gerek. Öýde düşäýeli gyzgyna daşary. Waý.

Näme boldy gowlukmy? Salowmaleýkim agam. Edip biljek kömegim barmy? Waleýkim essalam. Ýok janyň sag bolsun. Malades agam gowy wideolar goýýaňyz. Maşgala bolup görýändiris. Allah razy bolsun. Ikiňizem gowy oýnaýaňyz. Gollaýas agam sizi. Näme etjegini? Atdaşa jaň edäýmesek, oň maşynda gidäýeris. Barmy? Kakajan salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Näme boldy agam, kömek gerekmi? Ýok, sagja bol. Gaýt hyzmat bolsa agam. Janyň sag bolsun. Borana sag bol agam. Wideolaryň üçin hormat goýýandyryn agam. Sag boluň minnetdar. Göräýiň bägül gowy wideo düşürýänimiz üçin şeýle sylaýalar. Durmuşda-da gowy adam bolsak nähili gowy bolar hä? Durmuşda-da gowy adama biz. Nesip edenden körpe ýurjada guda bolduk. Hawa Mährem aýtdy sähedallyk diýip. Bizem maslahata geldik toýuň bir zadyny boýun alaly diýip. Tüweleme gowy edipsiňiz. Biz o jaýa geçäýeli. Bolýa. Ejemjan indi garrady. Ikimizden başga daýanar adamsy ýok. Şoň üçin gelnaljy diýip sowaýmaly bolmasa. Agaý bizä bir gyzylyny alyp bereli diýdik siz näme üçin alýaňyz. Bizä pylan zadyny alyp bereliýemzok toýuny biz etmeliýäs gaýnyň ýek özi nädip etsin ýogsa. Onda ýagdaýa görä etmeli bordawy. Ýagdaý Kakajanyňkam Allagulyňkam gowa. Ertir bizä Gülzemindäki Altyn toý mekanyna gürleşmäne barýas. Hümm. Kakamyz ýok biziň. Ikimiz agalyk borjuny ýerine ýetirip, mert duraly inim. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň oktýabr aýynyň on altysyna siziň sähedyňyzy belledik. Sag boluň. Allajan ähli türkmen ojagynda toý bolup dursun. Biziňem çagajyklarymyza Hudaý ýetirsin. Ämin. Men saňa bäş ýaşly çaga däl özüm bilerin näme etjegimi düşündiňmi? Garşyňda agaň duranyny ýatdan çykardyň öýdýän. Şu günden şeýläk sen meň agamam däl başga zadymam däl. Hiç kim. Meni günüme goý. Ine geldim aýdyber keýpini çagyrdyňmy? Gürle-de. Gürlesem bu gezek sen diňlemeli bolarsyň. Hawa näme diýjek bolýaň indi? Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Biziňem eýýäm çagalarymyz aga gara düşün ugrady. Olara edep-terbiýe girim-çykym öwretmeli. Agzybirligi öwretmeli. Özümiz iki dogan bolubam ters. Biz agzybir bolmasak, olar nirden öwrenmeli? Howwa dogry aga menem kiçiligim bilmedim. Diňlemeli ýerinde diňläp, dymmaly ýerinde dyman bolsam, belki-de bu zatlar bolmazdym. Meni bagyşlap bilersiňmi, agam? Allatagala öz bendeleriniň günäsini geçýän bolsa, onda biz kim? Öýke-kine saklar ýaly.